Helo, a chroeso unwaith eto i'r anhygoel Mega! Fel arfer, rhaglen llawn gemau a gwybodaeth. Yr wythnos hon, Aled Caled a Bi Bach yw ein harbenigwyr. Tri o Ysgol Maesy'r Yrfa, Cefin Eithin sy'n adolygu gêm yr wythnos, sef First Samurai ar yr SNES. Tripyr dyfodol yn y Mega Fail, a brwydr fawr yn wynebu aled caled yn y Mega Draw! Bydd cyfle i chi ennill copi o'r gêm NBA Showdown neu'r Mega Drive drwy ateb cwestiwn ein ffrindiau Bill a Dill. Rhif ffôn a manyl i ni ddod, ond yn gynta', tybed be mae aled caled 'di bod neud yr wythnos yma? Aha! Wel aha! Aled caled wrestler gore'r byd, su ma pethe? Aha! Wel aha! Hei, nes di alw fi'n wrestler gore'r byd, ond cyn bo hir, fi fydd golffwr gore'r byd! Bydden ni'n galw fi'n Seffi Ballesteros! Aha! Wel aha! Be, ti di bod yn chwarae golff do, ha? Craff, craff iawn Mowbys, craff iawn iawn iawn! Dwi di dechrau chwarae gêm go iawn, ond yn anffodus, Gan fod Aled Caled mor enwog, a gan fod fy ffans yn y nilyn i bobman, anaml iawn dwi'n gadael y tŷ. Ond dim problem, achos dyma PGA European Golf, y trydydd gêm golff gen ein ffrindiau Electronic Arts. Falle bod gyda chi PGA 12 yn barod? Wel, mae hwn yn well! Nifer fawr o gyrsiau gwahanol, digon i gadw un o Wws nam yn hapus am flynyddoedd. Mae'n hawdd ei reoli, un botwm ar y tro sydd eisiau wthio. A drochwch ar y graffeg, hei, fel tasech chi yna. Dyw'r gêm yma ddim yn un gyflym, ie? Amser i ymlacio yn lle rhyw saethu gwirion. Gallwch chi a pump o'ch ffrindiau chwarae rownd neu gystadlu yn y twrnament. PGA, European Golf, wyth allan o ddeg! Aha! Waw aha!
I grynhoi felly, PGA European Golf ar gael i'r Mega Drive ac yn costio tua deg punt ar hugain. Os da chi'n mwynhau gwylio neu chwarae golff, newch chi wirioni ar y gêm yma. Os yw golff go iawn yn ddiarth i chi, peidiwch poeni, mae'r gêm yn hawdd i'w ddilyn ac yn bleser pur. I'r rhai diamynedd ohonoch chi, efallai bod y gêm braidd yn araf, ond mae yna ddigon o amrywiaeth ynddi fe ddylech didanu am flynyddoedd. Barn Mega, wyth allan o ddeg. Gêm yr wythnos yma yw First Samurai ar yr SNES. Fe ryddhawyd y gêm antur yma tua pedair mis yn ôl, a'i phris erbyn hyn tua ugain punt. Tri o Ysgol Maes yr Yrfa, Cefn Eithin, Llanelli sy'n adolygu'r wythnos hon, ga'i gyflwyno Darren Jones, Daniel Cooper a Jonathan Cooper. Sut gêm yw First Samurai? Rwy'n hoffi'r gêm oherwydd mae'n digon caled, a byddai'r gêm yn cadw chi fynd am itha tipyn. Yr fi yw Sam y rai yn y gêm a mae rhaid i chi mynd o un lefel i'r llall yn trio um, com, uh, completio'r lefel. Mae llawer o golynion yn y gêm a sa'n nhw'n hawdd i'w uh, ladd. Mae symudiadau da iawn achos uh, mae um, rai yn nhw da, uh, da cleddyf a rai arall uh, dy bod uh, pwdio a cicio. Oedd y gêm yn oreit, ond um, yr unig peth doeddwn ni ddim yn hoffi amdano oedd unwaith i chi gael ei lladd, rydych chi goffa mynd nôl i dechrau'r lefel a uh, dechrau'r lefel to.
Wel, oedd y graffeg yn, um, ddim yn dda oherwydd um, roedd y glynion yr un lliw a'r cod ac roedd yn anodd i um, weld yr glynion.
Ar Street Fighter 2, y rhaid chi aros a ymladd, ond yn y gêm First Samurai, chi'n mynd trwyddo lefelau a ymladd pob un ar y ffordd. Oedd y gêm rhy galed, a oedd e'n... Um, fi'n credu bydd e'n um, cymryd uh, blynyddau i chi i, i uh, gwblhau e.
Fi'n siarad i ffrindiau a fi'n gweud i prynu'r gêm, chos mae fe'n werth uh, y pris. Byddai'n dweud mae uh, gym fy samurai yn weddol dda, ond mae'r pris yn uh, dda am y gym hefyd, ond ni fyddwn ni'n prynu fe. Fi wedi wario um, gymau fwy well na hwn ar y Super Nintendo, a o'n i'n meddwl bydd y Super, Ten y Super Nintendo wedi gwneud gwe gwell gemau.
A'ch marciau allan o ddeg? Chwech.
Saith allan o ddeg. Pump allan o ddeg.
Dych chi gyd yn gyfarwydd â hwn, y Crynoddisg neu'r Twtddisg. Yn ogystal â storio eich hoff gerddoriaeth, gall y Crynoddisg storio lluniau, ffilmiau ac hyd yn oed gemau. Mae'n bosib storio manylion anhygoel ar ddisg blastig fel hon, Ond i ddarllen a phrosesu'r wybodaeth hynny, mae angen peiriannau arbennig. Ar eich Mega Drive neu SNES, fe welwch y geiriau 16 bit, sy'n cyfeirio at allu'r peiriant i brosesu gwybodaeth yn gyflym, pa mor gyflym mae'n gallu cynhyrchu sain, lluniau a symudiadau. Erbyn heddiw, mae'r dyfeisiadau CD mwyaf pwerus yn gweithio ar 64 bit, sydd bedwar gwaith yn gyflymach na'ch seigiau na Nintendo. A dyma fe, y peiriant CD-ROM diweddara! Trwy fwydo crynodd ddisg llond gwybodaeth anhygoel i grombil y peiriant, mae'n bosib galw pob math o wybodaeth i'r sgrin, a hynny'n gyflym iawn. Felly beth am y gemau sydd ar gael i'r CD-ROM? Wel, mae 'na nifer o wahanol fathau. Er enghraifft, yn y Seventh Guest, mae'n rhaid datrys nifer o broblemau i gasglu mwy o wybodaeth i gwblhau'r gêm. Fel dych chi'n gweld, mae'r cyfrifiadur yn defnyddio ei holl gof a'i bŵer i gynhyrchu animeiddio 3D cyfrifiadurol. Hefyd, mae'n bosib ffilmio actorion yna trawsnewid y ffilm i mewn i gof y cyfrifiadur ac ail-greu y delweddau yma o fewn gêm. Gan fod y CD yn medru cynhyrchu lluniau cystal â theledu, mae yna nifer o gemau sydd yn gysylltiedig â ffilmiau. Mae'r gêm Star Wars yn debyg i'r ffilm wreiddiol. Wrth gwrs, mae'n rhaid i Luke Skywalker oresgyn Darth Vader. Ond mae cyflymder y CD yn golygu fod symudiadau'r gêm yn esmwyth iawn. Mae gemau strategaeth yn boblogaidd iawn. Dyma Critical Path, sy'n ail-greu sefyllfa rhyfel drwy orfodi'r chwaraewr i bwyso a mesur lle i anfon murwyr, lle i anfon ysbïwyr, lle i osod trapiau, ac eisiau curo'r gelyn. Yr unig broblem efo'r CD-ROM yw ei bris. Fe allwch chi dalu rhwng 1,500 ag ugain mil o bunnoedd am un. Mi fydd yr anhygoel Mega Fail yn ôl yr wythnos nesa. Ond nawr, mae'n bryd i ni ymweld â'n harbenigwr ola heddiw. Awn ni weld Bee Bach! Yrgh! Ah! Fi bach! Su' ma' pethe? Ah! O! Doctor Mobius, dwi wrthi'n ymddyngio!
O! Ych! Sori. Yy, pa gêm sgen ti ni wthnos yma? Gêm? Wel, ie, fi wedi ffeindio'r cracar o gêm. Mae tipyn o drais ynddi, Mobius, ond fel mae Mam yn dweud, mae trais mewn gêm yn wahanol iawn i drais go iawn. Total carnage 'di'r gêm! Falle eich bod chi wedi chwarae Super Smash TV a meddwl, Ie, ok, ie, ond dwi eisiau mwy! Wel, mae 'na loads mwy yn hwn! Tro 'ma, mae eich cymhellion yn fwy nobl na phres, fel oedd yn y gêm gynta'. Tro 'ma, chi mas i achub trigolion Cwci Stan, sydd yn gaeth i Leodd Arfog, y Cadfridog ac y Bwhŵb. Mae'r stori i gyd fan hyn, chi'n gweld, yn pamffled Total Carnage! Total Carnage! Mae yna gyfle i ddau ohonoch chi gerdded o gwmpas y lle yn casglu gwahanol arfer ac yn saethu yr holl elynion. Mae yna filiynau ohonynt, mae'n hawdd i'w reoli ac yn lot fawr o hwyl. Mae yna dri mision gwahanol, is-lefelau diddorol a llwyth o nutters ar ddiwedd bob lefel. Fel wedes i, mae'n well chwarae gyda'i ffrind. Fe fedrwch chi drafod dyfodol yr iaith rhwng bob lefel, chi'n gweld. Ges i'r high score ar ol un gêm! Drychwch! Bi! Bach! Total carnage! Naw allan o ddeg!
Diolch, Bi Bach. I grynhoi felly, Total Carnage ar gael i'r SNES ac yn costio tua hanner can punt. Y sequel fel petai Super Smash TV. Os nethoch chi fwynhau'r gêm honno, mae newch chi garu'r gêm yma. Yn reit syml mae angen achub y bobl dda a Ydy'r bobl ddrwg? Yr un hen stori. Ac mae'r opsiwn dau chwaraewr yn gwneud bywyd yn haws wrth i chi deithio dros y tir. Mae symlrwydd y gêm yn golygu dewch chi nôl ati dro ar ôl tro. Mark Mega, naw allan o ddeg. Croeso i'r Megadome ar gyfer sialens fawr! Yn y fynedfa ddu ga i gyflwyno Ben Parry Ysgol Melin Griffith Caerdydd. Mae Ben yn naw oed ac yn chwarae systemau Mega Drive ac NES. Ei hoff gêm yw Aladdin! Yn y fynedfa wen, rhowch groeso i'r dyn ei hun, Aled Cohen! Cymerwch eich safleoedd o flaen y sgrin. Croeso i chi'ch dau! Y sialens yr wythnos hon yw hoff gêm Aled Caled sef NBA Jam ar yr SNES. Pob lwc i chi! I gyd sy'l webi am mi, Nintendo! Wel Ben ti yw'r yy Charlotte Hornets sydd yn y glas ag yy Aled Caled yy wrth gwrs ti sy'n chwarae yy Chicago Bulls di Aled bach ia mae o'n lyfli chwarae o'r dde chwith ac yn yy o gobeithio fy iawn. Sylwi ar dy waed Aled! O na, be ma fi'n sgorio da!
Slam dunk fel ti'n gweld, yr ymosodiad gorau di'r slam dunk. Wel, y mae o'n edrych yn neis, ond o'n werth dau bwynt, e? Ie. Dau bwynt a tair pwynt am ti allan i'r cilch, ie? O, wel, yng nghos bach i deugain pwynt i'r ei 40 pwynt, o, dalad calad yn ei dunk a hanner fyna, Mobius. Yn union, mae ma, ma Ben a'r Aled yn chwarae'n ardderchog fan hyn, slam dyncio ym mhob man, fel ti'n dweud, yn un o'r chwarter ola, pedwerydd chwarter. Wel ie, pedwar chwarter sy'n na mewn chwart... Wel ie, yn da iawn chdi, Mobius! Yn union, ac uh, mae'r ma sgôr, wel, does, does dim byd rhwngddyn nhw, ac uh, slam dyncio ym mhob man. A does na lot fawr amser ar ôl, nag oes? Nag oes, rhyw funud sydd ar ôl. O! Sut ydy ymlaen, Aled, neu fod y

Dydy o'm yn bodoli! Copïo Micro Machines i'r Mega Drive ar y ffordd i ti! At gystadleuaeth yr wythnos hon, gwyliwch yn ofalus! Ddim fyd i Bill! A ddim fyd i Dill! Helo!
Na, heddiw ni'n cuddio ein gwynebau achos ni'n ysbïwyr! A mae ysbïwyr yn defnyddio rhain, sef binoclars arbennig iawn sy'n gweld yn bell a clywed yn bell! Cer yn bell! Mae Bill nawr yn mynd yn bell, ond dwi'n gallu gweld Bill. Ai glywed! O, oh, mae Dyl yn gwyntio fel penol ci. Hei, y binoculars acoustic. Er eich siopau fory. Hmm, mae'r cwestiwn yn reit syml. A yw'r binoculars anhygol yn bodoli? Ynte, celwydd yw'r holl beth. Mi fedrwch chi ffonio ar ein rhif ffôn rhad ac am ddim, sydd ar agor nawr ac am awr ar ôl y rhaglen. Y rhif wrth gwrs yw dim 800 45 Un dim, un dim, dim 800, pedwar pump, un dim, un dim. A'r wobr? Gêm NBA Showdown i'r Mega Drive. Cofiwch ffonio. Ffoniwch hefyd os hoffech chi ddod ar y rhaglen, neu sgwennwch at Mega, Bocs 4000, Caerdydd, XF 5, 2X ty. Ond mae'n bryd ffarwelio am y tro, felly da bo, a chofiwch, y cyfrifiadur cyntaf oedd yr Abacws!